Awle thlir tu te en zova in che bai leh vek u le. Tuntumah chuan khawvela sipai tha ber ber atanga hel pawl te thleng pawha an ral thuam hman zinga tel lo leh kim lo a tel loh chuan a kim lo anga an ngaih hial. AK forty seven silai siam chhuak tu chanchin leh. M sixteen Automatic Rifle a siam chhuaktute chanchin ngaihnawm tak mai leh tin a siam chhuaktute pahnih talent in ang rau rau a an dinhmun inthlau dan te kan thlirin kan ngaithla leh dawn a ni a, thlirtute a tawp thleng a min lo thlir sak leh theuh turin kan han insawm hmasa leh duh a ni. Awle, kum sangkhat zakua sawmli leh pakhat October thla khawvawt tak hnuaiah chuan Soviet Union, Russia sipaite leh German ram sipaite chuan chak zawk leh chungnung zawk nih tumin theihtawp chuahin an inbei nasa hle a. Ni sawmhnih chhung zet. Chhum lo leh chat lova an inbeih hnu chuan German sipai te chuan chung nunna rawn chang chho zelin. A tawpah chuan hnehna an chang ta kha a ni a. Hetianga ni sawmhnih chhung zet beihpui thlaka an inbeihna hi khawvela silai hralh chhuah tam ber automatic rifle, AK-47, rawn pian chhuahna bulpui ber a nih pawh kan ti mai thei hi a lawm e. Mikhail Kalashnikov chu kum sangha zakua leh sawm pakua kum khan a pa Timofey Aleksandrovich Kalashnikov leh a nu Alexandra Kalashnikov te pahnih inkar ah lo piangin kum sangha zakua sawmthum leh pariat Amah kum sawm pakua a lo tlin chuan khawvel ram hrang hrangte chuan indona hmachhawn turin an inpuahchah mup mup a ni kan ti thei ang. Chutianga khawvel boruak tha lo tak karah chuan an ram a hmangaihna leh a ven him ve duhna avangin Russia sipaia tang turin an nawr luiam ve ta a ni. Kum sawm pakua mi chauh a la ni a. Tichuan kum sang khat zakua sawmthum leh pakua, Indopui pahnihna chu rawn puak chhuak ta ngeiin Russia sipaite zingah Indona tank enkawltu lam hna chu a chelh chhunzawm ve ta a ni. Kum sangkha zakua sawmli leh pakhat a lo nih chuan Mikhail Kalashnikov pawh chu Russia Indo tank T-thirty four Commander nihna chelhin German sipaite nen chuan Brian Khawpuia inbeihna ral hma tawng tank fighter te zingah nasa takin a ram leh a hnam tan German sipai te chu a bei zel a, vanduaina phehna malsawmna kan ti dawn nge ni ang? Ni khat chu, chutianga Russia sipai huaisen leh thahnem ngai em em T thirty four tank commander naupang te chuan an hmelma German sipai te silai mu chu a veilam dar leh ban vela dawngin hliamna tak a tuar ta hlauh mai a ni. A hliamte vangin indona hmun atanga sipai damdawiin lama sawn phei a ni a. Chutiang chuan damdawi inah enkawl chhunzawm a ni ta a. Damdawi ina enkawl a awm mek lai chuan ama ang bawk a, liam vanga enkawl mek sipai a khum bul hnaia mite hnen atanga an rilru nat hmel tak leh lungawi lohna nena an vui vaih thu chu a lo ngai thla fuh ta a. Chung sipai hliam enkawlten an sawi ber chu German sipaite anga, An ni Russia sipaiten silai leh ral thuam lam a indaih lohna a nasat zia thu te, German Narzy force sipaiten sipai pakhatin silai pakhat ṭheuh an neih laiin an ni Russian sipaite erawh chuan sipai mi pathum tan rifle pakhat chauh an inchan ve ngawr ngawr theih ṭhin thu te, tin ral hma tawnga inbeihna hmuna An silaite chu an tlawlh fo thin thute leh German sipaite hman silaite erawh chu automatic a kah chhuah theih bik avanga an chak lo a nih thute chu ngawi rengin a lo ngaithla a. Chu mini atang chuan indona a an chak lohna chhan bulpui ber chu an ral thuam silai that tawk lohna avanga, chak lo niin rilruah a paidam thei ta lo a ni. A ram venhim theihna atana thahnem ngai em em thintu rilruah chuan German ho hman thin silai aia tha zawk chirh leh diak karah pawh hman theih, tuihuh karah leh tui hnuaiah thleng pawha silai tlawlh lo tur, Automatic rifle siam chhuah duhna chuan a chhungrilah a thum rawn ta tluk tluk mai a ni. Chutianga a ram ve inhimna tur a nih phawt chuan mutmu kham lo leh chhuan tam tak pawh ngei huam a, theihtawp a chhuah fe hnu kum sangha zakua sawmli leh pasarih a lo inher chhuah leh meuh chuan Mikhail Kalashnikov chuan AK forty seven prototype design hmasa ber chu Russian sipaite hman tur Trial neihpui tur zinga pawm tel a lo ni ve ta a ni. Ak forty seven tih hi A hi automatic tihna a ni a, K erawh chu amah Kalashnikov hminga Kalashnikov K tih kha a ni a, tin forty seven erawh chu he silai prototype hmasa ber a siam chhuah kum kum sangha zakua sawmli leh pasarih hriat rengna atana chhinchhiahna a ni awm e. Chu silai a rifle siam chhuah chu Ak forty seven tia koh a lo ni ta a ni. AK forty seven silai hi khawvela silai hralh hnem ber a tling a, million za chuang ngawt hralh chhuah leh tin ram hrang hrang leh mi hrang hrangin a copy leh a design za len tak maiin an siam chhuah belh zel tih pawh hriat a ni a, eng zat taka tam nge an siam chhuah tawh tih hi chiang faka hriat theih a ni lo a ni. Khawvela sivai tha ber ber te leh hel pawl te thleng pawhin he AK forty seven silai hi an hmang nasa thin hle tih kan hre theuh awm e. Chutiang taka silai hman nasat leh hralh chhuah nasat em em ni mah sela, a siamchhuaktu Mikhail Kalashnikov erawh kha chuanin a silai siam chhuah ni teh meuh mah sela, he silai AK forty seven khawvela hralh tam em em leh hman tam em em leh hriatlar em em silai avang hi chuan a dam chhung kumin hausakna leh hamthatna engmah A dawng lo a ni a mak khawp mai. A chhan leh a vang kan sawi dawn a ni. A chhan tak chu hei hi a ni, Russia sorkar chuan sipaite hmanrua leh ralthuam silai siam chhuaktute hnenah Patton kan tih neitu bik nihna leh hamthatna kan tih ang chu kha kha a pe chhuak ngai hauh lo a ni. Communist ruling na ram inawp dan a nih tlat vang a ni awm e. Khawvel ram hrang hrang leh mi tam tak ina an hman lar leh an copy a, an siam chhuah tam em em. Silai atangin ham thatna leh hausak na dawng lo mahse la, an ram, sorkar atanga chawimawina ropui tak tak te a dawng nual ve thung bawk a ni. Kum sanghnih leh sawm pathum khan kum sawm kual leh pali mi niin he khawvel a zin kawng chu a lo chhuahsan ta a ni. Awle, a dawt leh tan chuan M sixteen Automatic Rifle siam chhuak tu Eugene Stoner-a chanchin hmuhnawm leh ngaihnawm kan thlir chhun zawm ang. AK forty seven Automatic Rifle nen zul zuia khawvela a zawlh rifle hman tam ber leh hralh hnem ber a bik takin US sipai te in nghah na hial a an sawi chu M sixteen assault rifle hi kan ti thei hial awm e. He silai erawh hi chu American engineer leh Marine sipai bang ex service Eugene Stoner a design nena bul tan a neiin a hnu lamah chuan Colt company siam chhuah a ni ve thung. Armalite company hi small fire arms leh Silai zangkhai chi hrang hrang siam chhuah leh thlawhna bungrua siam chhuahna company a ni a, chu company ah chuan Eugene Stoner chuan Chief Engineer nihna chelin hna a thawh lai a ni nghe nghe. Tuna M sixteen rifle tih a kan hriat lar em em hi a tir phatah chuan tuna M sixteen ang hian a la chang tlung nghal mai bik lo va, nakin hnuah M sixteen a zawlh rifle tia an hriat lar em em tur chu, Hetiang hian harsa takin bul a intan ve tho a ni. Kum sangkhat zakua sawm nga leh panga khan Armalite company-a chief engineer hna chelhtu Eugene Stoner chuan hma lam hun lo awm zel turah pawh an la sawi laih laih tur AR ten rifle chu a rawn duang chhuak ta a. Chu a silai duan chhuah design leh pian hmang chuan US sipai te mit chu a la nasa hle a. Nimahsela Springfield Armony-a trial an neihna hmunah Air ten silai chu sipai pakhatin kahchhinna a han neih chuan silai dawt a barrel chawpin a puak tel ta dur mai a. Silai hmet puaktu kut pawh hliamna tak a thlen nghe nghe a ni awm e. Chung thil a thlen tak si ah chuan Air ten silai design nalh tak Chu sipaite hman leh tih changtlun atan chuan a him tawk lo tiin an hnawl sak a ni. Kum sangkha zakua sawm nga leh pasariah chuan AR ten Blue Print chu design beh chhanah hmangin AR fifteen tiin Eugene Stoner chuan a rawn upgrade leh ta a. He AR fifteen pawh hi US sipaite trial an neih chinnaah beisei a pha lo nasa hle a ni. Nimasara vanneih thlak tak mai maiin chu AR ten leh AR fifteen silai design chu Colt company chuan Armalite company hnên aṭangin design right a lei chhawng ta hlauh mai a. Tichuan AR fifteen chu tichang tlung chhunzawm zêlin Colt company kut hnuaiah AR fifteen chu. M sixteen a zawh rifle ah siam chhuah in a lo awm ta a ni. M sixteen original leh a lo pian chhuahna AR ten design tu Eugene Stoner chu kum sawmsarih leh pali mi niin kum sangkha zakua sawmkua leh pasarih khan millionaire hausa tak dinhmuna a awm mek laiin he khawvela a rosum tam tak te leh A silai design hrang hrangte hnuchhanin rihsang mual a liam ve leh ta a ni. Awle, tuna kan tar lan tak mi pahnih silai designer ropui em em leh mi bik pahnih te chu kan thaikhin dawn a ni. Ak forty seven siamchhuaktu Mikhail Kalashnikov chuan a silai design chungchanga a awmna ram chu Communism ram a nih miau avangin a silai design siamchhuah atanga hamthatpuina tel tur leh hlawkpui tur engmah a hmuhran pa lo a, nimahsela an ram sawrkar atanga chawimawina leh lawman ropui tak tak thenkhat bakah awmna tur an pek in te tih loh chu a awm hran lo a ni. A design engkim chu an ram sawrkar ta vek a ni tawp mai si a, a thih a a lu nghahna hmun pawh sawrkarin a pek a ma chena inah. a lu a nghat a ni. Eugene Stoner-a awmna America ram erawh chuan market capitalism dan a kalpui avangin Eugene Stoner erawh chu a hausak phah hle thung a ni. Indopui pahnihna a zawh fel hnu kum sangkhat zakua sawmkua khan American Washington DC ah a vawi khatna atan he mi bik pahnih te hi an in hmu a, hmelmah anga in ngai lovin an thil siam chhuah leh design chungchang te sawi dunin An inkawm hlim dun hle a. Nimahsela he mi tumah hian Mikhail Kalashnikov chuan a dam chhunga a theihnghilh theih tawh loh tur thil a hmachhawn ta hlauh mai a ni. Chu chu enge kan tih chuan Eugene Stoneran a rawn hmuanaah ama private jet nen a rawn hruai a. A in ropui leh compound lian zau tak, luxurious, hmun leh zau takah chuan a hruai lut a ni. Chung thil te a han hmuh chuan Mikhail Kalashnikov chuan A rilru a tihnual nasa hle a ni. Mikhail Kalashnikov chuan heti hian a sawi a, Air ticket man tur pawh kan ngaihtuah fe laiin a nih erawh chuan private jet nen a lo ni rup mai si a, tiin. Mikhail Kalashnikov hi America rama awm ni zawk sela chuan Eugene Stoner aiin a hausak hle zawk a rinawm a, chutih rual erawh chuan a awmna ramin a zirthlawt si loh avangin hetiang hian a tawp a khar ta a ni. Nimahsela Mikhail Kalashnikov chuan a nuna thil thleng avangin a inchhir loh thu leh a ram a hmangaih em em tana theihtawp a chhuah theih avanga lawmthu a sawi ve leh hlauh thung a ni. An pahnih chanchin atanga thil chiang tak mai chu mihringte hian engtiang khawpa talent tha leh thiamna sang pawh nei ni mah ila kan awmna hmun leh ram, economy, te, Politic leh ram inrelbawl dan ang zelin kan dinhmun a inang lo thei leh dawn hi a lo ni reng mai si a. Thil lian tak leh pawimawh tak mai kan zir chhuah theih chu ram insawrkarna a zir hian talent tha tak tak nei te pawh ni seng. A ram sawrkar inrelbawl dan leh inkaihhruai dan a dik miau loh chuan awmzia a nei thui lutuk lem dawn lo a ni. Chutiang chuan Communism ram sawrkar inrelbawl dan leh Democracy ram inrelbawl dan inhlauhzia leh a rammi leh sate tana hamthatna a inthlauh thuizia te chu an pahnih nun atang hian chiang takin kan hmu fiah thei awm e. Thirtute inzawvai chunga thinlung takin lawmthu kan sawi leh e.